Khuazaram kip in a rak kan lengtu u le nau nulepa vialte hna CNC in nan kut kan in tlaih hna. Atu zong thawng kan rak zamh ṭhan cang lai. Cheryl Odegar cu Foam battery tunnak ṭhalo a mi a hman caah a thi. Australia ram um New South Wales peng khuasami Cheryl kum kul le kum riat fa pahnih a ngei cangmi cu USB he aa lomi foam battery tunnak a man aw ngai in cawk khawhmi hmangin a foam battery a tun caah electric nih a laih i a nunnak a liam tiah Nine News nih pur ni kul le ni sarih thongnih kum hleili ah a chim. Cheryl Erdegor cu Philippines in Australia ram New South Wales um Gosford sii-inn ah Sisiam ah ṭuan dingah a rami a si i a fale pahnih le a vapa cu Philippines ah an ummi an si hna. A thih lioah hin Cheryl nih cun headphones hnachiat kha a hna ah aa benh in laptop computer aa put pah. Cuticun a hnakhaw le a ṭaang cu a kangh hna caah a umnak hmun ah a thi tiah The Sydney Morning Herald nih a ṭial ve. Cheryl thihnak kong he pehtlai in nawlngeitu hna nih rianrang in mipi sinah electric thilri man aw ngai in sermi pawl kha cawk lo dingin ralrinnak peknak a tuah colh. Cheryl hi thla ruk chung Melbourne ah caan a hmang i state nih theihpinak a pek khawhmi fimcawnnak cawng in a um. Thlaruk chung fimcawnnak aa lim in a va le fale zong a simphan ding an si nain an phak hlanah a nunnak a liam. New South Wales Fair Trading Commissioner Rod Stowe nih USB he aa loin sermi foam battery tunnak le adapters timi phun pawl cu Camp Sidor Sydney um ahcun zuar ti lo dingin nawl a chuahnak zong a chim. Cheryl thihnak he pehtlai in Camp CE USB he aa lomi foam battery tunnak a zuartu cu dollar sang riat thong sarih le zanga dantat a si lengah kum hnih thong thlak ding a si. GSP he aa loin sermi battery tunnak hi a man fawi tein cawk khawh an si. A ruang cu a serning hi hawi hlei in a chiat khun caah a si. Sernak i an hmanmi plastic zong kha a ṭha lomi man dengmi a si lengah battery tun tik i a sawhnak ṭhim zong khi tuamtu ṭha tein a ngei lomi a si tiah Mister Stowe nih a chim. A voikhatnak ngeikhat same-sex i ṭhitumnak cu Australia ram ah an tuah cang. Ngeikhat a simi Gordon Stevenson le Peter Fraser nih British phunglam hmang in Australia ram ah i ṭhitumnak an tuah cangnak kong cu News.com.au nih Purni kul le ni sarih thonghnih kum hleili ah a ṭial. Gordon le Peter Fraser hna hi dual citizen timi rammi sinak pahnih a ngeimi an si, Australia le British mi an si. Hi hna pahnih hi a voikhatnak ngeikhat i ṭhitumnak British phunglam hmangin Australia ram Sydney pengah a tuah hmasa bikmi an si. An puai tuahnak cu Pur ni kul le ni sarih, thawhni kum hleili, zanlei suimilam pathum ah an thawk. Puai i a chuakmi mipi hna hi mi tlawmte an si. Anmah pahnih he aa chungkhatmi le naihniam hawikom dawt ramkip in an puaizaw ah a rami an si hna. An i ṭhitumnak cu British Consul General Nick McKinns hruainak in an tuah. Gordon le Peter an i duh i ṭhitumnak tuah an duhnak hi a luancia kum hleikua ah khan a si cang nain British nih an i ṭhitumnak phunglam a thlen cangka in cu phunglam cu hmang in cozah theihpinak te he aa ummi an si cang. Australia same-sex marriage ngei khat i ṭhitumnak a voikhatnak kan si lai timi ruahnak zong pakhat hmanh kan ngei lo tiah news.com.au sinah an chim. Australia acozah nih cun kan i ṭhitumnak hi theihpi rih lomi kan si ko lai nain a rauhhlan ah Australia mi hna zong nih an duhmi minung kha phungning tein ṭhitumnak an tuah te ko lai tiah Peter nih a chim. South Korea nih America nih chuakhlim an i thlakmi mipi sinah an thlah ahcun ral a tho kho a ti. USA basketball minthang a simi Seth Rogen le James Franco hmangin i thlakmi nihchuak capo film a thli tein South Korean uktu Kim Jong-un thahnak kong cu mipi zoh awk ṭha in an chuah ahcun ral a chuahpi lai tiah South Korea nih ralrinnak an pek hna. Hi fim hi usa a cozah nih kham loin chuahter a si ko ahcun zaangfahnak um loin teirul chamnak kan tuah lai tiah min langhter lomi South Korea Foreign Minister nih a luancia cacawn nithum ni Purniculaninga thonghnih kum hleili ah khan thawngzamh pakhat sinah a chim. An minfang in cun annih an si tiah chim a um lo nain hawi dang tel loin tuahmi interview ah Seth Rogen le James Franco hna nih South Korea ram ah mah nawn lawng in mi a uktu Kim Jong-un cu a thli tein CIA thah an fialnak hna kha an langhter caah anmah pahnih kha an si kha a fiang ko. Hi bantuk i ralrin lonak, thinphawhnak le hruhnak hna hmang in South Korea uktu kong flimtuah in zuamcawhnak an tuah hi cu Korea mipi cung le a cozah cungah thli bantuk in a rangmi thinhunnak le huatnak a chuahter colh tiah min langhter lomi minister nih a chimchap. Trailers cu mipi zoh khawh dingin thlah a si cang nain a ra laimi October thla chungah vawleicung mipi zoh khawh dingin film cu Baiskup kip ah piah hramthawk a si cang lai tiah foxnews.com nih a ṭial. Ebola tlangrai khamnak dingah biatak in cawlcangh a herh.

Ṭihnung tlangrai he zeitindah luat khawh a si lai timi kong cu tonbiaruahnak an ngei cang lai. Ebola raichia nih hin fak tuk in a kan den cang. Hi bantuk fahnak cu cu hlan ah kan tong bal lo, tiah rianṭuantu pakhat nih a chim. Hi tlangrai hin kan i kham kho hrimhrim lo ti zong in Doctor Bart Jessens nih a chim chap ve. Thonhnih kum hleili, March, Balte thla ah khan Ebola zawtnak hi aa thawk cang nain atu tiang ah a phak cangmi ram hna cu Guinea, Sierra Leone le Libya ram hna an si. Cu ram thum chungah cun a tlawm bik minung zaruk nih Ebola zawtnak hi an ngeih cang i minung zathum le sawm kua nih thihnak an ing cang tiah who nih a hnu bik mirelnak a tuahmi chirhchan in a chim. Hi zawtnak thlawp ding in thiamsang hna le sii-le-ai cu kuat an si ko nain a karlak i zumhlonak a um caah khuami hna nih thlawp bu ding i an va kal tikah lung in cheh an tong ti zong kha who nih a chim chap. Ebola zawtnak hi aa thawkka ahcun khuh, lufah le thabat ti bantukin aa thawk nain a vun rauh deuh hnu in cun chungtlik le luakluak te hna nih a von zulh colh ve. Cuti i a zaw cangmi hna cu zatuak in nihra tluk lawng an nung kho. Hi zawtnak thlawpbunak dingah hin thiamsang minung zathumnak tam le thlawpbunak sii-ai, kilogram, thong sawm li cu kuat an si cang nain cu nih cun a zarh rih lo tiah rianṭuantu lei in thawngthanhnak a um. Muslim pawl hranga World Cup cu a harsa lai maw? Pur ni kul le ni riat thong hnih kum hleili hin cun World Cup a chuih dingmi ram hleiruk lawng an tang cang. Hi ram hleiruk hna chungin ramkhat le ramkhat an chuih tikah a sungmi ram cu inn ah tluncolh a si cang lai. Hi lio caan ah pumpulul a chuihmi chungah Muslim biaknak a biami a ngeimi thim hrang ahcun ruahchannak a zor ngai lai. A ruang cu cacawn niruk ni Pur ni kul le niriat thong ni kum hleli thawk in Muslim biaknak nih kum fatin an tuahmi le an upat tukmi Ramadam asilole Hariyara timi he aa ton caah a si. Cucaah Muslim a simi paoh nih cun nikhat ah a tlawm bik suimilam hleithum le cheu chung lengmang kha ti le rawl ulh in a um a hauh lai caah pumpalulh an chuih tikah ti le rawl lo in an umnak nih cun tam ngaite dannak a chuahpi te lai. Ti le rawl ei an duh hmanh ah Khuadei hlan, cun khuamuih hnu lawngah din le ei kha an hrangah a ngah lai caah an i harh ngai lai. Hi ram hleiruk a tangmi chung hin ram cheukhat hna cu France, Nigeria, Belgium, Switzerland le Germany hna an si. Hi hna ram pawl nih hin an thim chungah Muslim biaknak a biami minung pakhatnak tam lawngte an i ngeih hna. Algerian hi Muslim tamnak ram cu a si ve nain World Cup aa celh ding ahcun Muslim pawl cu a thim duh hna lo. Asinain Muslim pawl nih hin vanṭhatnak an ngei kho ko. A ruang cu thonghnih kum hleihnih Olympics lio ah khan United Arab Emirates soccer-team pawl nih puai chung cu ti le rawl ulh lo dingin nawlnak an rak ngeih caah biaknak lutlai simi hna nih ṭha tein nawl onnak cu an rak tuahpiak hna. Cu bantukin tutan zongah biaknaklei lutlai pawl kha nawl hal dingin FIFA medical chief nih a forhfial hna. Asinain Germany nih an i rinhchanh takmi Mesut Ozil number pahlei khat cu Turkish Muslim hrinsor a si nain Ramadan ah ti le rawl ka ul lai lo a ti, a ruang cu rian pei ka ṭuan lai cu tiah press sinah a chim. Switzerland team spokesman zong nih Switzerland team chung i a ummi Muslim pawl zong ahohmanh rawl an ul lai lo tiah a chim ve. Lenteihzelhnak le Ramadan kong he hlethlainak kaupi kan tuah cang i kan hmuh khawhmi cu Ramadan lioah ṭha tein Phunglam zul in ti le rawl a ulmi pawl hna kha lente an in celh tikah dannak pakhat hmanh an ngei lo tiah FIFA America chief nih a chimchap ve. Mrs Miriam Ibrahim cu US Embassy ah a um cang. Sudan nu Mrs Miriam Ibrahim cu biaknak hlawt in Khrihfami a vaat caah thah ding in biakhiahnak rak tuah a si nain atu ahcun thihnak in a luat cang i US Embassy Khartum khua i a ummi ah a um cang tiah a pasal nih CNN sinah cacawn ningani Purnikula ni sarih ah khan a chim. Misis Miriam Ibrahim cu biaknak kaltak ruangah thah dingin dan an pekmi luatnak a hmuh hnuah aa dang nawlbuarnak pahnih a tuah caah tlaih a si ṭhan tiah upadi a bawmtu nih a chim. An tlaih ṭhannak a ruang cu khualtlawnnak ca i a hmanmi kha a hmaan lomi a si, cun thawng hmaan lo a pek hna caah a si tiah CNN.com nih a ṭial. Asinain Mrs. Miriam Ibrahim cu aamah khaannak tangka an chuahpiak caah a voihnihnak tlaihnak a tonnak cun cacun nilini Purnukul le niruk ah khan a luat ṭhan cang. US State Department lei in Mrs. Miriam le a chungkhar hna cu hnangam tein an um ko, an ṭhangah phan ding a um lo. Cu lengah Sudan cozah zong nih usa lei an kalnak nih lam ah harnak pek ti lo ding in biakam tluk fek tein an chimnak zong an ngei cang. Phunghram a hranthermi ruangah Russia mipi khuaci an mui. Russia ram phunghran sertu hna nih an sermi phunglam parliament nih a cohlan ahcun nu kum sawmli tang nih kuakzu a ngah lai lo. Condom thawngzamhnak, advertisement tuah le fapawi le pawilo zohchunhnak pregnancy test tuah a um ti lai lo. Cun ram chungah miphun dang holh hman tikah dantatnak fakpi in a um lai. Phunghram ther ser dingin timhmi hna hi an chiahru tuk hrinhran caah Russia mipi cu kan ṭap lai maw, kan ni lai hen tiah zeiti umawk thei loin kan um tiah mipi nih an chim. United Russia Party nih nauhrawhnak le fa a ngei kho lomi midang nih fa hrinpiak te pawl hi hrawh ding a si tiah an aupi. Cun Kadilsang Keden hi ngandamnak caah a ṭha lo, Keden hruk ning zong phunglam ningin rikhiah piak ding a si tiah phunghram sertu nih an aupi. Russia mipi nih United Russia Party hruaitu Ellynia Mizzolina hi a thluak a hmaan le hmaan lo doctor te nih kan zohpiak uh tiah minung singkhat leng nih min an thut. Movie le film chungah mi volhpamhnak bia hman a ngah lai lo timi phunghram Parliament ah President Putin nih min a thut cang. Matupi sibawi nih birth certificate naa chuak cohlannak catlap caah tangka a lak hna. Matupi khua ah sibawi a ṭuanmi Doctor Zaw Tein Caw nih nau ngeih tikah naa chuak cohlannak catlap a lak in pek dingmi hna kha tangka a thongthong in man a lak hna, tiah Chin Languardian nih Pu Nikulh le Nili Thonghni kum hleili ah a ṭial. Khuachung um nulepa hna nih nauchuak pakhat nauchuak cohlannak catlap lak ding hrangah a tlawmlei in Kawlram tangka sang thum Australia dollar in sawmthum le fanghnih tluk kha Kawl sibawipa nih cun man a kan lak tiah fiang tein The Chinland Post zong nih a ṭial. Misis Sang Lian nih a chim ning ahcun a fale pahnih nauchuak cohlannak catlap laknak dingah Kawlram tangka in jet sang ruk ka pek asinain Pi Hlei Par tu cu singkhat renglo a fale pathum hrangah a liam tiin a chim. Khuami hna nih minung pakhat hrang i pekmi tangka hi a tam tuk ruang cu nifatin din ding le ei dingmi kong hmanh ah harsa tuk in kan um, cucaah a fawi hrim lo an ti. Khuami hna nih duhlonak an langhter tikah sibawipa nih a lehmi hna cu Ram Home Teng Seng, amah pumpak hrim nih laksawng Kawlram tangka in singthung tluk nan ngah ding hrim a si i Mah hi cu ziknawh zong a si lo tiah a chim tiin a leh hna. Asinain Health Department Chin peng chung um nih cun nauchuak cohlannak catlap birth certificate chuahnak lehhmah hi cu man pek hrim a um lo tiah a chim ve. Miphun hme cungah tlaihhremnak um ti lo dingin duhlonak an langhter. A luancia cacawn nikhatni le cacawn nihnih ni Pur ni kul le nithum in kul le li ah Razua le Matupi khua ah miphun tlawm cungah hramhram in nu tlaihhremnak kha donghter dingin minung zaleng nih lam cungah duhlonak langhter in an au. Razua in minung zali tluk le Matupi in minung zahnih hna nih kan hnu thla i thla thawkka i Kawlram ralkap pa nih kum sawm li Chinmi nu a tlaihhremnak kong duhlonak cu biatak tein an aupi. A cheukhat pawl an au dan cu tlaihhrem hi ngol cang u, kannih zong minung kan si ve, saram kan si lo i thilri zong kan si lo tiin an au hna. Razor Women's Organization in an hruaitu Pi Ngun Chin Par nih thil a hmaanmi kha a langh hrim a herh, cun a tlaihhremtu ralkap pa zong kha phung le lam he felfai tein zohchih in nu hna hrangah ṭihnung si ti lo dingin an tuah a hauhnak kong zong cu a chim. Razua le Matupi Women's Organisation an hruaitu a simi hna nih cunglei ah duhlonak langhter ding in nawl halnak cu an tuah ko nain cunglei nawlngeitu nih nawl an pe hna lo. Cunglei nawlpek cu kan si lo nain kan rak i tinhcia bantuk tein duhlonak cu kan langhter tho ko. A karlak ah nawlngeitu lei in ṭhihphaihnak tete a um ko zongah kan i dawnhter lo i kan duhmi nu hna humhimnak hmuhnak kong cu kan aupi ko lai tiah Pi Ngun Chim Par nih a chim. Cacawn nithum ni Purnikulanninga ah khan hruaitu a simi hna cu Rezua Sub-Township Administration Office ah kawh an si i hi bantuk duhlonak langhtermi he pehtlai in a hung um dingmi thil hnuzul kong ah zeihmanh kan in telpi kho hna lai lo tiah cunglei upa nih an ti hna. Tuni tiang ahcun Myuturachaw nu tlaihhrem pa kong ah zeihmanh thil an tuahmi a um rih lo tiin Burma Army Light Infantry Battalion Numbers zahnih le sawmruk le pakua in theih a si. Australia ram cozah siangan ah Laica cu tanglei khat le tanglei hnih nih subject pakhat chim dingin cawn dingah awnh kan si cang. ACC nih hmai a rak i thlakmi Hakha Laica cawnnak cu VCE timi tanglei khat le tanglei hnih nih subject pakhat in cawn dingah Australia National Curriculum nih cohlan a si cang. Kawlram ahcun Hakha Laica cu tangli tiang lawng cawnnak nawl awnh kan rak si. Ralkap uknak tangah kum tampi cawnnak nawl khap ṭhan kan rak si. Atu uknak thar tangah hin tanghnih tiang lawnglawng cawnnak nawl awnh ṭhan kan si. Union of Burma a sertu founder miphun pakhat kan si ko nain kanmah nuhrin holh le cacawnnak nawl kan neih lo caah ruah ah ngaih a chia tuk hringhran. Holh le ca chungah kan nunphung, kan miphun tuanbia le kan ram le kan vawlei tiangin an um dih. Holh le ca a tlau hnu ahcun miphun kan tlau e tiah an chim theo tawn. Cu a si ruangah khurkhua ruat kho upa tampi nih mah le nuhrin holh le cacawn khawhnak nawl hmuh dingin an i zuam lengmang theunak cu a rak si. Miphun tlau ding cu ahohmanh nih sian a si cio lo. Australia Laimi Pathian nih zang a kan fah. Kan thlacamnak a kan ngaihpiak. Kan miphun caah thilpicer taktak hlawhtlinnak a kan pek cang. Cucu, Chin Hakha holh le ca cu Australia National Curriculum sinak in catang tang hleikhat le tang hleihnih VCE language pakhat nih nizan cacawn nithum ni Purnikul a ni nga thonghnikum hleili ah khan cozah nih nawl pek kan si cang. Thonghnih kum hlengah kum thok in tanghhlei khat Unit one le two cu thok a si lai i kum thonghnih le kum hleiruk in Unit three le four tanghleihnih i cu cawn a si ṭhan ve lai. Hi thil nih ṭhatnak a chuahpi dingmi hna cu Hakha, Laiholh le Laica cu miphun lianngannak holh le ca bangin Australia ah dirhmun a ngei ve cang, a dir kho ve cang. Kan holh le kan ca cu Australia tanghleikhat le tanghleihnih sianghngakchia hna nih mirang ti lo, Laifa ti lo, state kip in cawn a duhmi paoh nih subject pakhat in thonghnih kum hlei nga le thonghnih kum hlei ri kum cun thawkin cawn khawh a si cang lai. Australia national curriculum a si caah hi holh le ca a cawngmi paoh nih aa zuammi le a thiammi nih cun Australia University luh khawhnak mark ṭha an hmuh cang hna lai. VCE State Education System ahcun VCE tang hleikhat le tang hleihnih hi Kawlram tangkua le tanghra he aa lomi a si. Cu tikah Australia ram ah VCE tang hleikhat le tang hleihnih a cawngmi caah cun subject a tlawm bik ah pali in paruk tiang thim khawh a si. Cu subject hna chungah cun kan Laica hi subject pakhat ah cawn khawh a si ve cang lai Hi nih ṭhatnak a chuahpimi cu tang hleikhat le tang hleihnih an kai tikah hi Laica an cawmmi nih zatuak ah a hlei in mark hra a bawmh hna lai i university luh khawhnak dingah tamtuk a bawmh cang hna lai. A bik in ramdang holh cawn paohpaoh a si ahcun Roscoe an hmuh ciami kha thlai ṭhannak an tuah tikah a hlei khun in mark a kai. Abena bia ah, Anmah nih an hmuhmi hmak kha sawmthum a si ahcun ramdang holh a cawngmi an si ahcun hmak sawmli hrawngah hmak aa kaimi a si. Kan hawi Tuluk le Thailand ti bantuk hna cu anmah le an holh le an ca kha acozah sianginn ah subject pakhat bantukin cawm peng a si caah minung tampi university an luh khawh lengmangnak hi a si. Cun Australia acozah sianginn kip ah miphun dang holh cawn khawh an si. Abinabia ah Laimi nih German holh te hna hi an cawng hna. Cu bantuk cun kan Laica le kan Laiholh cu miphun dang a simi Mirang, Minak le a dangdang hna zong nih subject pakhat bantuk ah duhthimnak nawl an nei ve cang. Hi thil hi Melbourne nichuahlei hrambunhmi Australia Chin Community nih thonghnih kum kua in biatak tein hmai a rak i thlak cangmi a si i kumpi kum nga le cheu chung an rauh hnu ah thonghnih kum hleili kum canceo ah an tlamtlinh khawh hi a si. Lawmhnak nih thabatnak vialte a damter dih tiah David Ca Lian Thang, spokesperson of VCE Chin Hakha Reference Group nih a chim. Tutan kan thawng zam khawhmi hna cu mah vial hi an si lai. Tutan thawng kan rak thanh khawhmi hna hi Times.com, News.com.au, CNN.com, Chinland Guardian, Nine News le Fox News.com in kan rak lakmi hna an si. CNC thazaang a kan pe i a rak kan lengtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Hmaizarh zong na kan len ṭhannak lai dingah kan sawm hna. Keimah ka min cu Bawi Ṭhahnem ka si.